kungangenwa ngesitalateni kwachaiwana kumbe kwatelwana lamatekas ndizvozvo uh, chris taita munyarikani wedu wekutanga muchirongwa chediaspora life talk forum yatiri kutarisa nezvekuratidzira kuri kuitwa nevana vezimbabwe vangave vari muzimbabwe vari kunze kwenyika chero pauri uri mwana wezimbabwe tiudze kuti zvinhu zviri kumirawo sei kumatunhu kwamuri uh, vatiinawo vekutanga ndidr victor chimhutu vanove uh, Sachigaro kana chairman weZimbabwe yadzoka maiuye izimbabwe isangano rino ratinoonawo richiratidzira zvikuru kumaruwa uku vanhu vachiratidzirawo nhasi tinawo pachirongwa ivo vari based kana kuti vanogara kunyika yenorway tinogamuchirai nemufaro dr chimutu tinotenda zvakanaka nekuvawo neni pachirongwa aiwa tinotenda kuti makwanisa kupinda vachirongwa muchibatika neshort notice
aiwa tinotenda ndo kubasa kwacho aiwa ndizvozvo ah, totanga nekudawo kunzwa maonero enyu panyaya yekuratidzira eh, totanga hedu nekwaitika nhasi muzimbabwe eh, tichizopindawo mune kuratidzira kumwe kwese kuri kuitwa nevana vezimbabwe zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo ah, ini ndinoona so sechinhu chakanaka kwazvo chiri kuitwa nevana vezimbabwe kurakidza kusagutsikana kuripo nemamiriro akaita zvinhu tichitarisa sekuratidzira kwanga kwakaitwa nhasi muguta reharare toona kuti yanga iri ratidziro yakanangana nesangano rezec ah, vanoona nezvesarudzo uh, nekusabata kwavanoita kana nekusarakidza chivimbo chavanoita kuvana vezimbabwe kuti vachakwanisa kubata basa iri uh, zvinogutsa tese kana zviri independent sekutarisira kwatinoita saka kurakidzira ikoko tinoona kwanga kwakatungamirirwa newemdc team eh, vechidiki uh, youth assembly Asi sekutaura kwamaita tinoona kutiwo maZimbabweans akawanda nemacitizens anga ariwo chi part of that uh, demonstration yaitwa nhasi. Saka uh, ikoku uh, kurakidzira kunoda kuramba kuchiitwa kwatinoda kuramba tichikurudzirana uh, kuti ivawo sezvawaita wemapolitical parties varambe vachiita saizvozvo uh, isuwo kumasocial movements tokwanisa kunga tichibatsiranawo nawo Eh, tichikurudzira vana vezimbabwe tose whether une political party yaunosapota kana kuti uri under social movement uh, kuti tibatane pamwe chete tirakidzire tikwanise kufoseredza kuti wezec wakwanise kubvisa hatingati mamwe mademands for example unoona pane mademands ekuti kwanzi panodiwa maproof of residence kuti paitwe maregistration pasarudzo dzichatevera ichocho vanhu vashoma vanokwanisa kunge vachikwanisa kuita those uh, proof of residence saka demonstration yanhasi yanga ichiwawo nedhimandi iyo yekuti zeki inofanirwa kubvisa that requirement eh, vanhu wongoenda nezvitupa zvavo because chitupa chinorakidza kuti ri mwana wezimbabwe wongoenda nechitupa chako kunorejesta paunoda kuvhotera izvi zvekuti enda unouya neproof of residence zvakuita kuti Vanhu wakawandisa wasakwanise kuwana mukana wekuzovhota pasarudzo dzinotevera ende zvikadaro zvinoshanda to the advantage yezanu p f ruling party mm. Mm. Uh, maybe you can recap that in english because uh, that's a thorough analysis of